Salam dogan hoş geldiňiz. Salam Mirala. Dogan mümkinmi? Size eltip bermelimi ya oturup yiýäňizmi? Iň bolmanda düşünýärmi?

Hakyky ýyldyz. Täze Jeki Çan. Hakyky ýyldyz. Seň ýüzüňdäki energiýa bar-a. Men täze düşürjek kinoma ylham bolan ýüz. Bu ýüz, bu zehin. Sende barka kädil som diýýäňmi? Arslan! Iň gymmat zatlardan getir, iň gymmat suwlardan getir. Täze jekije al otyr aw, kädil somsy otyr. Getir bar çaltyrak. Adyň näme dosýa? Rejep. Rejep jan, täze jekije alyň. Mundan beýläk Rejep adyňy aýyrýas. Rejep diýip adam ýok, Jeki jan. Kim sen? Jeki jan. Jeki jan. Meni tanadyňmy? Ýok, tanamadym. Men ady belli režissýor men. Men kinolarmy görmedim edähem. Guwanç Matyň başdan geçirenleri, Atamyň ajy hakykaty, Grant Deliň manysyz sözleri diýen kinolaryň men özüm düşürdim şolaryň barysyny. I, jigim pul kän. I sen diňe. I, aýyral kädil samsaň aýyr goý şundan şu zatlardan iýsene şu zatlardan. Şu zatlardan çalt çalt çalt çalt iý. Rejep jan sen nesip bolsa o Gollywud bara şonda gyzyl halyda ýöräp aňyrdan gapdalyňda aýsy bar surata düşjek diýse düşermiň nesip bolsa. Kinoň ady näme boljagyny aýdaýynmy? Indiki kinoň ady bara

Iýgir, iýgirrejekka, iýgir. Bir minut, bir minut, bir minut, bir minut, bir minut. Wan Dam jaň edip dur. Häzir onam, oňam eşik magazynda bir gysgarak hekaýaly kinosy bar, şony alyp gürleşeýin. Geljek men-ä, seni iýgir şu arkaýyn iýgir şu. Gelýän, gelýän, gelýän diýip. Wan Dam, halo! Soragyň barmy, Wan Dam?

Näme diýilýär? Ysnat.
Tokaýdaky iň arzan zada näme diýilýär? Näme diýilýär?
Tarzan.
Moskwa baran goýuna näme diýilýär? Näme diýilýär?
Baran.
Baran. Baran.
Baran, baran.
Erkekleň eden saladyna näme diýilýär? Murskoý. El tarpyň da a bildi. Bildimi? Goýunlaň atan okuna näme diýilýär? Bok.
Ganat.
Goýunlaň ganaty ýok. Näme diýilýär?
Gumalak.
Diýdi adam. Hiç hili hereket etmeýän adama näme diýilýär? Öli.

Biz şu günki dabaramyzy geçirip gutarýas. Biziň bu günki myhmanymyz Arzuw Samet. Biziň bu günki hemaýatkärimiz hem täze.
Açyk däl. Ýok.
Başgamy.
Okey, dat çyk. Dura her saparanda myhman beren ok diýer, özi özüň öli. Ýok, bana.
Biýerin goý, biýerin goý. Biýerin Allah şuň. Boldy şuň. Mä. Mä biýerin Allah.
Erti ýer turmaly. Şoň üçin men bir gün turjak. Bir gün men 99-da bar ýakam agdyrylym. Soň alyp çartda gitdim. Arada men ýylan çykdy. Soň zähere garşy derman sordy. Sähel bilýäň. Men beledimde. Haçanda men galasym gelende, bedew elektronikanyň ikinji etažyna galýan. Men hiç haçan göwreli heleý bilen gidişmeýän, sebäbi iki bir adalatsyz bolýar. Bägüljan, otyrsyňmy ezizim? Kän garaşdyran däldir-le, hä? Ýok. Göz öňüne getir. On ýyl bäri bile ýaşaşýas. Birje-de ajaşan ýerimiz ýog-a, bilýäň-ä. Bilýän-le, gorkak, meý. Sür.
Salam aý oglanjyk, seň maşynyň benzini gutardy boldy senikidan sorduryp alyp bolmazmyka?
Aý, sorduranyň peýdasy bolmaýmasa? Wiý, näme bolmaý peýdasy?
Ay dogan sizinki to maşina.
Ýörite Jora Joraýewiň toýuna mara geldik. Ine Türkmenistanyň meşhur ýyldyzlary, Aýna aktýor, Döwran aktýor, Dörtguly aýdymçy, Mekan Nowazow, Gelmiňeçen Nohurly gardaşym.
Alla razy bolsun gardaşjan size-de önen. Ençeme kinofilmleň ine aktýor aktrisasy Döwran aktýor Aýna aktýor maşşallah Dörtguly aýdymçy Bagryň meşhur aýdymçysy Mekan Nowadow Häzir ine ýörite bir owadan pursatlarymyzdan size vlog çekip otyşma gardaşym janyňyz sag bolsun Jora Joraýew Şahruhyň toýy.